Ber Acholi, man latin mo marwa Omoro ma tye labak dog i tipo me tekwaro kaka lwongo kaka Acholi nino dwe abic cen me dwe ma abongwen, dwe me abongwen en aye Acholi, litinowa weng ma piny omayogi, tim omayogi i yo mapat pat. Manaka yang Acholi peya okwanyo nino mo ma gin paro lityen me igi ni ma guto i yo mapat pat-ti. I dwe me abongwen, en aye tipo owaco ni litino ma guto i yo mapat pat i lobo Acholi omyero gipo pigi. Man eno ni an atimo i nino dwe apar abongwen. me dul ma ongwen dong actually lok ango ma tin amito waco ne en aye ni actually watye ka mede ki to ki ryo dano ma ki nywalo oteka ka oto Acwali pud tye ka yiko dano, acwali tye ka yiko dano i tim pwodi ma nyuto ni wan pwodi kun dong gubedo i cawa ni lweny ogik ki lobo acwali lweny ma biruk obedo ka neko litino wa i lobo acwali ma lyel gi pe wanongo pe watero paco i abila i gang. Litino Acholi Matego, Tony Acholi pud pe dok obedo i cawa ni dano ka oto pud kiyiko pud kiyiko i tam, tam pe ka yit abila mo pe tam dano ka oto tipo ne omyero kiter gang obedo i cawa ni Tuli aculi gitye ka yubogi i dye tam. Tipo pa dano en aye kaka culi. Amito waco kit man ni gin ma tipo tye ka nyuto, an atamo ni yam con ki con ka oteka mo ni lalweny ka kineko myero ongolo wiye cito kwede o.

Nino mukato angecce dong, nino aryo adek, dong pa yen oyiko lapwony madit ojoko jara, ojoko jara obedo twon wod jo pa yen madit. Kiyiko idi tanne, tipo kal pa dano twon kit enoni myero pa yen otim ka wek tipone okony ngecco ni lweny. Wun wunyo kwariwa yam con ki con, oteka ma tim omayogi me rok cito ki wiye. Nino ca abedo ka bwolo ki Lupalar, laco ma gilwongo ni Lagero ma jo Acyak oneko, ingolo wi Lagero kiketo ki bur ker pa jo Acyak. Wuwinyo Lupadil oneko Rwot Camo, wi Rwot Camo kitero i bur ker pa Lupadibe. Twoni mapat pat lagi kom bul pa lububu. Wod bubu mo oneko lagi kom wiye ki kwanyo ki tero i bul ker pa lububu. Acholi Tim Tibu waco ni wac ki Acholi ni Acholi tye ka to ki ryo twoni iye ningini ma wun wutye ka lok ki eni ni Tuli en ma okobedi i unu nino ca wuneno ka dano to calo tipo madit to calo ojoko jara. Tuli keken idok cito ka yiko ojoko jara. Eno ni tipo konyo wuneni. Ubo yubo gang nini acoli. Gang kiri peke gang mo peke ku. Kine ot peke ni kicit ki nyol lum ki yik dano ki ye. Amito waco labol ma wun wuneno, labol pa timwu. Amito abol i kom i kom twoni acwoni ma timwu guo gang. An a Wod Jolukwo, abuco mac, mac ye bwora, mac malyet. Tipo pa Wod Gin Okwongo ma Kilwongo ni Okeny Atwo ma Otwom Bye Kare ma Okeny Oto, Gin Okwongo Okwanyo Okeny Gutero Gang i Wi Lyel Okeny Ngo ma Otimme Iye? Lutela Weng Guringo Ocito Wi Lyel Okeny Acwalo Yo Meno Wecewu ni Tipo pa Okeny Otwom Bye ma Yam?

President me Uganda General Yoweri Museveni bene oringo pien General Yoweri Museveni tiyo ki tibu, ngeyo ka oteko poto en ngeyo. En bene oringo ocito. Yoweri orwatte ki oteka me Acholi onongo olaro tunu dok pe olaro tunu tye kunu. En aye tyen me acel ma wan jo lukwo wabedo ka cwalo tekawa ka ka ma timwu pa okenyo otwombi. Wutiyo ki oteka me Acholi, wutiyo ki odoko laro otunu, wutiyo ki moo otunu a ka bako doge kun cimo cere me acwel i godi ni wun godi, wunen ngat ma otyekowa ki wele obedo en ladyekwa en, nino ladyekwa en, wun wun godi acwel i ee, wun godi me acwel i wee wunen ki wele en, man wun jo ma wuyiko yik wuyiko kenyo muto biye wungeyo ni lok atye ka waco ni lok ada ee, in ni timo kukeny atwo in dong watye ka lok kulu i kom dok to laro tulu Nino na neke en ki wer en obedo eno ki i ngeye ni ma oa ka lok. Kare ma ma oa ka lok me cwako ni yu wer otyeko acholi wu. Otunu tye ka lamo timwu me acholi ma tye i godi weng ni gunen yu wer lanek tyeko dano. Acholi ngo mutimme? Wuryemo okel oa adi i loko? Icwako ladit lobo dog okel oryem pe romo dok bobo bobo bobo leng dit. Jacob olanya twon co oa adi adi i loko? In bene olanya twon laco mada ni ikonyo Yoweri dok ongayo lanya Yoweri omako lanya wa ebed piny en ka kanyo ma angeyo ni gin eni ma iwinyo nino ca rwaco ka itino acoli ni pe pe pe pe otuk. Gin aditti ene ni, pien jo ma ngata tiyo ki tipo, ka tipo otiyo ki owerri tyen me acel ma owinyo ki yita, i kare ma kitye ka gato ki tipowa, en aye yo wel okwayo kica, wel lyel pa okeca twom bye, okwayo kica pi nek Acholi. Yo wel oa owaco ni, Wubed piny, waco Acholi, an aye balla, ni lumwonya oneko dano. Wiyiko dano makwo i bur cor. Wun tim pa cwodwu bedo otima kica, otima kica. Dong an abako doga ni bal ame otimme ni owek kiyub ayuba. Man gin ma otimme i kare ma lyel pa otwom bye keken ogang. Gin ma otimme, wun acwodi myero wuwiny ni dano ka oto, twon ka oto, pe kibed ka yikone i dye tim. Dano weng tye ki gamgi. Eh, dano weng tye ki gamgi. I kare ma u- ulanya oto, kare ma Jacob ulanya oto, wun wuneno ngo mutimme? Won ulanya na can okori, pud kwo ca. Gin ma utimme ento wun acoli, ma wutuko ki, ki, ki, ki twunwu ma wa, ma wuyeto ni, wuyeto litino, moni me litino matitino, eh, litino matitino. Woro lada olwongo ni an pe abicito ka gamo woda ma awao moro Prime Minister me Ker kwaro puranga kwanyo lami oketo ki nyima waci ni citi ci gam latinna citi ci gam latinna Wacca ki lenge ni wek ma wa otel wiwu. Onongo tima aye tye ka lok ki dano calo goli. I kare ma acito ka gamo abedo cabit acel me gamo lanya, ngo mutimme? Ngo mutimme? Ngiya ma kitero kunnu ni ma wa tye ka Naacan okodo wa ni wuwiny dolo wun ki litino acholi, nobert maogi, ngat ma wucung kakara en aye mawa omoro. Wuwiny dul guketo nya. Wuwiny dul guketo nying nying lengi ma gua ki i gine me cung kaka Nacan. Kare ma gu i dog gate mwonyo juka ni nyim nyi pe. Ngo mutime? Tipo yap pa gate kene lumwonyo wacce ni kare acel ma en bitipo ka acero awuc ma lyel dege kelo lyel pa olanya. Abedo ki lyel olanya Kampala. Ee, kun atye ka bako doga bot timwu, pien danowu tye ki kaka aryo, Ulanya wod Lao, en to minne oa ki i botwa i Acoli. Dano tye ki kakane aryo, kaka pa neyone ki kaka pa wonne. Kaka ni oro pire tek, an alamo doga wa i ni, in, Tim pa Acoli. Ee.

I cinge me kakagi, i kare ma Lukeje oto, ngo mutimme? Tipo pa Lukeje obino ma peya ngat mo keken ngeyo. Bino bota ki wer lyel.

Co wene ni, Koga, koga, kwany bilani kit ma eni, kwany bila kit ma cung inyuta-ni, kwany bila, acwali ngo ma otimme, ee, ngo ma otimme? An adiko ma olukec, wacci myero oneka-o, kwany bila ikute. Akwanyo bila, akato kwede i dye guru, i dye tam ganga, ee, ki tong en. Wun aci wuneno weng. Akuru bira i welu kec ni kut bira i wiya. Awuto cito i polic ka dok en tye iye gange, gang ticce. Acito i polic awuto. Acito i district council anongo RDC latek ni ah nera ipo dong dong awic atye akoko. Polo kec, pud boti wor ni koma awok acito i nyim Barak, alworo tam ki bila ki nguta. Wun wukati ni mawa opo, en kit wun wa i cawa lawer ni an lapoya opo, opo, mawa kono tye ka gedo opo. Dok kec owaco ni, Koka akut bila i wiya, en bila acel atuc kwede i wi lyel dok kec. Atyeko waco ni ngo? Acoli. Pe wunek, wutye ka neke ki ryeko. Timwu ka danowu ma myero okunywu lweny, dano ka oto nongo peya oto, timwu nene tye. Pe wuyik dano i tam, kit ma gubedo ni wutye ka yiko dano i tam. Wuter dano gang, wun ludito kaka wunen tero dano calo gin ma pire tek. Yecu oketo oto. Nino ca amaro tye awot i tim i lweny me apar, an aa kena, an awe an kong tibona myero ocit i apar. Labayi tipo guketa, onongo an adong kena. Me rok litino litino lamogo guruma ma kara guneno mutoka dang ocito, ao i ajugi ka tipo owaca ni piny tye marac, ca awaci driver, kor kore dok cen. Iyi ajugi bung ajugi, an apye ki mutoka ca obako doga. Lulak! Got lulak tye ka bala awaco, lulak obino awaco ni, lulak imito kinaka kadi dong? Ee, an atye ka timo ticca. Wun wunongo lwonga kong? Ka lunek ma bino ka neka ma gunongo ni mutoka tye ka dugu gin gukubbe, bino gipanga ki latwom. Ci tipo owaco ni, Wek guwac botgi, Latinne owaco ni, Wabino ka diki, wabiniki i ngom okinyi kany, wa iwac mwoc. Latinne owaco mwoc gang, owaco ni, Omwonyo mwoc pa Jeneral Okerra-ni, waco, An kaka ada kaka pa Jeneral Okerra. Acholi, tin an amito wacciwu ni, lweny-nyi eni ma tye-ni, ma orii dong mwaka pyera adek ki wiye macito pyera angwen, Pe ki tuku ma ki tuku ki i social media gin omyero wun wunge ye pe ki tuku pe ki tuku ba wun ma gubedo tye ni wun wuco wa coli ni tin an amyero bako doga ni dano yiko dano i di town oweko obedi oter dano kadi oto kadi gang peke ga aye pe pire tek en to gang ki ter kanya kwaro Kwaro ki kwaro kiyiko iye wek okony jo Luda. Culi man aye lok ma tin an amito ni awac akub dok tipo, Pe wunek dano kiryo. Ka wuyiko dano ki tam, nongo wutye ka neko dano kiryo. Wuteni dano ka oto i abila. Lok madwong pe man aye gin ma tipo. Tito owaco ni, Kub ka culi ni aculi tye ka to ki dyo. Me agikki, en aye wun runi. Yubu piny ma woni waco wun wuyubu-ni. Wun wuyub nino acel i dwe ma abongwen, ma wun wupo pi litino aculi ma oto ki yo mapat pat weng. Wun wungeyo ni litino aculi oto mony mapat pat oneko aculi, amino oneko aculi.

Dong yubu gang. En aye myero wun wucak, wun rwodi ma gubedo i kinwu bareo, wucak yubu ki jo ma dong gin guto i yo mapat pat. Peko kobedo iwan otye pien litinowa ma myero ginen lapoya dwong, pien litini pe kitergi i abila, kicoko litini kionyogi i wi got bot acara kenyo, kenyo tipo tye iye. Abila mene ma tye kenyo-ni nyinge abila ni ngo? Abila ma opeke kenyo. Pe kitero litini ngat acel acel i abilane. Kit ma gubedo i cawa-ni, tipo tye ka waco ni dano tye ka to kiryo. Lok me Acholi, Man aye lok matin an amito awaci ki wun lutela Acholi, Pe wunek Acholi kiryo kadi gang peke. Wucit wunyol lum, wuket dano ki iye, wek tipone ogok dano, jok jok ma malo.